Kwani si ndio kuiga dhuluo? Ong'ado, Ah, chal no aparo ng'ado. ni- Hii bwana aparo bwana ni ne kwa- bwana. Jakono kwa- Ayan ayan eno ke kalu gi gari mang'ich malich bwana. Kwani ugolo pesa kanye? Winjo ka- Machanga wa, winjo- machanga winjo ka- mangu kaka godo. dum. Manango mi dum no. No king'e kata ni ando. Ani nini rwenya? Abi abi abi abi nyoka mene moko ngisa ni ade. Ni- ni- Ni mtu anakuita huko nyuma. Mtu anakuita huko nyuma toka wingi. Wote usinamana pimi ni ni Dubai cha. Eh? Ncho land. Oh, kamu? Eh. And oh, oh, bila ni Orlando moro dala. Mate munyisi. Oh, bila ni Orlando moro mtakoni. Karen ene. Ene makoro kelo na mabasi. Ano kana sani. awinjo ni sani Dubai kucha cha inyewe in terms of Dubai tiyo gi currency Eh, to mano man- mano wuod dosi ni waste time ma to komiyo mungu luor age koro time ila yani saa ila ni mnyalo miyo ng'at ma vara ila ni bwana Bana- ng'ama kia kata madho kong'o bwana we kong'o bwana bwana kurutu Bana, For real, chupinigi- ok awuo. chupinigi- chupinigi- Iwinjo gimotimore At- Gicha landre malich makende ma niya ni, ni mine moko ineno kama kama na chunge machieng cha niwacho ni na ate mango kacha gi mine ka. Chieng mane wacho ni ani mine moko ineno ka, ka luoko. Eh. Nan kanyo dong eme na luongi atimo ni Rito kama mine luok. Ah, ah ne wa okame mine luokore kama mine luoke lewni. Kura kal chairman wa mar mar mar chama ah, kamano. Ya e bwana jo ma chama to kanya kalo. Change bwana. Kore mangisi ni ya na winjo ka gigo mbaka moro gokinyi kanyo bwana. Ni nitie ja pesa moro ni noyude okwanye center komero okwanye mtaro. Ja pesa mer ma omer ma oyudi mana gini ni oyudi mana sidi senda ne. Oyudi ango? Ha? Oyudi ango? Bwana, kwani kwani bwana wiberga dire dire wiber nade kwani mpaka kanga togo ni mpaka mm, mm. nyaka jing manyien kama ibiro ni nyaka pesa no yuwa ulungu nyaka police nito mer no ndiko rep rep ineno Nigerian movies moko mineno Mwana gino lit ma

Bado natiyo kama mhindi. Kayo mhindi. For real. In Liti Alfred Kinto. Tu tu gip tu mudong ot ot o ina not mono ma ma ma je kajo pesa mwalo do dara kuji. Nyako mane manya. Nyako mane manya. Asira tich mara. Wetugo. Eh, mera udi jadi. Eh, mera nyocha donjo kanyo. Ate ate manyocha. Nyocha sengisa jaka nea. Koro neno ga kodi mudi. Eh, bwana Nigeria. timu maduong'. Wana enjoy. Useneno Guardian Angel. Guardian Angel nyocha waneno nyaka Chris kokwalo nyathi, nyathi nyathi to. Tonda mano kwalo nyathi. Hmm. Ma en chief emanoro tonda. To Ramsey no eh, eh, nindo, no nindo. To nongo lek e kuoyo. To nomer. En nokwanyo nyathino komer. Ramsi nowa ne dhi ga wir. En wir ga ne en msani to nomer. Wee, e konge no. Orado gi nyathi cha gotie. E borak moro. Ni mano nyathi. Ni mano nyathi ma ni ano Mrs. Kiki Jaluo kare nyathi cha ok winj. Nyathi cha ne ok wuo. Magi tang'. Donge ma wacho ni ni nyathi jokuo nyiso Chris niya an ok awuo an momo. Otimo ni. Aya. Chris wuok ni nonindo kare tonda winjo mera tonda noyudo ayuda ka tonda koro kose amadho gire moro wang'e kwar ha kugutinieri ni tonda dhi eh, kwalo nyathi gi to beyo bwana ni tonda dhi kwalo nyathi ka ok okia koso oyie oyie dongo miya gini goli Chris Brown koro in in Brown dibed Brown mage tang'o tok Brown to koro mano ka ago ni ba Chris Chris Chris Chris mag ma blood sisters eh blood sisters dunge dunge ngani ne ne ne go nyamin gi Min to eto chib chu. Eto nyamin gi nyamin gi to noyie nodhi lime nang'o to ne tin ni. Koro ji- jo- jogi winjo ni joma tindo rire. Pero mubino ne lito mera ma. Manyaka chaya Jua. gik- gik mane watimo kwa thindo bwana ni chieng' cha bwana ng'ato lwe- dongo- ma- ma- manang'isi ni- mang'isi ni madha moro luonga piny kacha. Mother in law.

Itime inga gi mbaka moko. Koro an gi mbaka moko nade? Koro ang'a notimore. Kionge pesa tiwachi dhi nyiewo ni drink moro. Ok ibed ng'at moro ma kata wiyi onge lok wiyi. Chupni gi moko ma Ini tani Joseph penyo njaro ni magi wuotho gi chupa. Pod gikia, ok iwinj ni. Une joma kodhi e bar to ting'o nyaka box gi gi red label black label modong' matin gima odong' matin e iye kama monego bed ni weye kata ni mae mae gima ng'ato oting'o tego ot ma gima tin ni ni kaso chupni go be ok iwiti ni ka i- ipango kamoro mage mage trophies ma in godo e odno

waketo kok koro ma kok cha kok wadwa soda matin mana soda matin bwana mwadwa wadwa loke chupa enes machielo ni to enes koro mwamiyo Chalo nyiri gi ka joma nosemadho mae. donge wadhi koro koro koro wadwa pongo chamo mana furen moko Kuzurawe njagi keg. Njagi mane antinda edho klas mada madhi njagi. Kungo chama chama foreign moko mokwa kanyo. To wadhwa donjo wadhwa donjo kata kwa chalo mana joma madho gicha makoro waluongo ene simitamo hata mama dho to isudwe mulo mara kila ng'ato yel mare. Tachiel eh menyiri kawere ni wan jogi dhiagore gi ene simalich kare wamadho koko mera ng'ane muonyo luongo nang'o

Dasta mane? To una winyo ni sani ko nyaka dasta. To noketi ni ni ngado ne dhini. Iganga ne dhok ogada. Chieng mana tani. ogada ngado ne ne dhok ogada. Kar tiang number 1. Dhiang ngado ne dhok number ogada. Wana dosi ni to medi. Dhiang da dida tok biwa loko. Dosi ni to medi msara. Kokamano, kokamano, in be los alosa dap. Ineno, ineno, yani, Manyna makladi in be ineno moko. ka sani apogora kata kodi. But manyna makladi moko. In iwinjo ni socks gi? ha? Eh. Socks gi magi eki gin 120 dollars. Inyiewo gi achiel achiel, eh, ok in socks moko minyiewo pea. Dubai inyiewo socks koni gi koni kata wuoche Magi- Dubai. ma- magi- magi- Yudo ka wuoche ni ki- achiel minyiewo e city moro ni moro idhi nyiewo manie city machielo. Magi e socks mane awinjo ka Magoha ne lando e ndalo education ni pull up your socks. Gin gi sense nyaka ginene ka koyo dwa bedo mang'ich to gi sense gi safety. Oh, gi. Hey.